Duran oglan indi bir ýörite uralan ýalam boldy. Ýa gelmýär. Gelýär. Indi gylşanyň bile gylyç gelýär. Ýa edil. Salawmy. Ýagşy ýigit näme diýen ýaly adam agzap gurlupda. Baryp hakarda bir oýnan nämäňe ol. Näme ýüzüň duwakly how. Aý pylan ýa bir sagat da boldy gelmeýändi. Ýa awariýa bolup ölenmidir gör näme. Näme alyň atyýaň. Şony ýatlap durdy. Şu görýänleň indi bir egin-eşler diýen ýaly gylyja näme dilije sahna çykdyk. Otuz ýyldan geçip gitdi. Partnýor bolduk. Häzir Sähra Gülleri aýdym tans halk ansamblynyň baş solisi. Indi geldiş-de, geldiş-de diýýäs biz indi, Geldimyrat. Geldiş-de şo geldiş. Geldiş-dämiz bolýar-da. Munuň bilen bir birinji bütinsoýuz festiwala gitdik. Şol SSR boýunça geçdi. Ufa şäherinde Başgyrtystanyň. Gyşdy, ýaman sowukdy. Şonda geldiş, men, Akmyrat. Üçimizde bir kurtka bardy balaň kurtky gelişgänki. Ony kim geýse beýlekiler oturmaly sowukda daşary. Indi geý magazyn görmäge gitseňem şu gara kurtka garaşyp. Şeýdip gelen oglanymyz hä tans gowy tansçymyzdy biziň. Spektakllara gatnaşardy. Ine Şatlyk jan häzir biziň uçastok polisiýa inspektorymyz. Hä bi tansa gatnaşdy kakasy pahyr atamyrat gatnady. Muň özümiz folklor ansamblymyza gatnady. Türkiýe sungatçylary bar mende. Hawa aýak ýaly başga türkmen eşikgirje duran şol goşa söz halklar ansamblymyzda. Ýani bir ýörite duşuran ýaly boldy-da. Onda indi şu taýda gülüň biten ýerine gadyr ýok diýip türkmende söz bar-da. Onda aýyň on sekizinde hem on ýedisinde konsert berdik. Ýanwaryň hawa ýanwar aýynda. Indi ýeri on sekiz bolsa fewral on sekiz mart on sekiz iki aý bolupdyr-da. Ýöne bilemok haýsy güle degişlidigini ýöne Hudaýa şükür zalyma dolupdyr. Geldim oglum bir umytyň sönmesin. Onda geldi oglum siziň şonda-da bir tekstiňiz bar ekeni gazetäň başynda häzir şony Erenbe gören ýaly görýäler. Gylyçdag bilen bir maslahat edip dowam edäýin meni bir kassan zady görüpdirem ýok diýdiler. Şu oglanlar muny näme üçin prokat üçin näme edýärler-de halka görkezmek üçin ýazgy edýärler. Bir

Kultura ilki gelende tehnikumda okap ýördi. Onuň diňe şu durmuş diýilýän zat gaty kän zatlara mejbur edýär. Men Nury bilen gijesine kontrakt berip, sagat Birden soň gelip ikimiz bile kerpiç guýardyk. Durmuşyň edýän talaby. Baýlyk bilen kän ýaňy çatynja, ýaş çatynja ýörleren. Ozaň şeýdip gije aý-aýdyňa kerpiç guýup, şonda Her gaýtsaňyz bir halodilnik edinýär. Haýsy bölüm?
Gelin gelip duranda. Kiçijik halodilnik hawa şonda kiçijigimiz halodilnigiň ujundan bir elli gram elli gram hem gelmedik jürmüni ýuwaldy öz zähmedimizdi. Şeýdip gaty kän ýollary geçdik. Nury diýmeklik. Türkmenistanda tanalýan bolsa, Nuruşka diýilýän bolsa, Aman diýlip at tanalýandyr, ýöne ady şeýle beýik däldir. Nuruşka diýip ýöne tanalýar. Wysotskiý diýip tanalýar. Men Türkmengalam Wysotskiý diýip bilýän. Sebäbi şu Şuň öňünde gaty kän çarkandaklar bolýardy. Şonam ýeňip geçmek ýaman kyn. Kynam bolsa şo zatlary ýeňip geçip bilýän ýigit diýmek onda şu ýigit çydamly hem şeýle bir berk adam. Men şu ýigide şu birinji aprel güni kellesine gelip, biziň etrabymyzda konsert berýänine köp-köp sag bolsun diýän. Goý, muň dili şeýle duzly, şeýle gülküli, şeýle öküz adamlara şeýle ýaramly dil bolsun, goý, ömri uzak bolsun. Konserde göreliň.
Ýakymly salam! Aýdymyň sazyň mekany hasaplanýan eziz etranyňyzda, Türkmenara etranyň merkezinde, şu ajaýyp zalda, Biziň meşhur satirigimiz, ildeşimiz dokuz sany döwletden ybarat bolan, türki dilde gürläp bilýän, türki halklar diýip atlandyrylýan dokuz döwlediň içinde ilkinji bolup bir adamdan ybarat satira teatryny döredişi, meşhur satirigimiz Nurmuhammet Nazarow, Nuryşka, şu günki ajaýyp güni,

Şu ýylyň dördün sekizinji mart güni özüniň dört ýaş ýubileýini belledi. Dört ýaşady. Şu dört ýylyň içinde Nuryşkanyň adyna dürli mazmunly dürli hatlar gelýär. Galyberse-de, gelýän hatlaryň köpüsi öz ýürek arzuwlaryny goşgy setirlerine gaplap ýollaýarlar. Beýik talantly şahyr Meretli Berdiýewiň Sahnada Sehna atly uly göwrümli poemasyndan bary-ýogy birnäçe bendi konsertiň öňünde konsertiň başynda okamaklygy makul bildim. Güneş al, güneş al, Kän gördük sahna çykyp goşgy okany, Kän görüpdik dyza çöküp gözýaş dökeni, Olar gelşi ýaly geçip gitdiler, sebäbi olaň gursagy dardy, Dogrusy, olardan sahnalaram bizardy. Nuryşkany bolsa halaýyk diňläp otyr ýadaman. Ýok, diňlänok olar. Oňanok onsuz. Birden, Şu tomaşaň yzy kesiläýse, tobaestagpyralla, bu zemende nädip? dem alar onsuz. Konsert gutardy. Töwerek-daş ümsümlik. Sahnada apparatlar şaşyp ýatyr. Ençemiň ýürege emreden ýürek bir näkes öňünde lal bolup otyr. Otyr. Eginlerem çökşen ýaly. Açgöz gözler bolsa oňa bakyp dur. Bilýäs. Bir gün taryh hökman soraglar muny. Şu günlükçe welin içiň ýakyp dur. Içiň ýakyp dur. Içiň ýakyp dur. Mähriban doganlar, SSR-iň dört gezek altyn nyşan laureaty, Bütin dünýä olimpiadasynyň altyn sarykly diplomanty, meşhur satirigimiz, Iliň, Günüň, siziň beren çiniňiz, zwanýaňyz boýunça mülküň koroly hasaplanýan ussadymyz Nurmuhammet Nazarowy, Nuruşkany ajaýyp sahnamyza çagyrdy.
Agşamyňyz haýyrly bolsun mähriban ildeşler hem biziň obamyzyň myhmanlary! Türkmengala hoş gelipsiňiz! Türkmenbaşylar hem myhmanlar biziň ajaýyp zalymyza, medeniýet ojagymyza hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz. Hemmäňize men salam ýoldaýan, Taňry salamyny meň adymdan, teatrymyzyň adyndan, kollektiwiň adyndan kabul etmegiňizi haýyş edýän. Essalawmaleýkim, eziz obadaşlar, ýene bir gezek agşamyňyz haýyrly bolsun! Eziz ildeşler, köp adamlaryň gatnaşan bolmagy mümkin bu ypyşky zalymyzda ýanwar aýynyň ikinji ongünlüginiň aýaklaryna konsert berdik. Teatr konsert berdi. Köp bölegiňiz gatnaşansyňyz, ýöne tüweleme şu gezek gepleşişimiz ýaly öňküden köpräk bolup gelipsiňiz. Gatnaşmadyklaryňam bu gezek gelen bolmagy mümkin-dä. Olar indiki gezek işanlasa stadiona barar ýaly bolýunça üýşeliň ýekeje. Ýerimizi giňeldeliň dünýämizi. Gülki baýramçylygyna gelenler baýramyňyz mübärek bolsun şu gün bütin dünýä bolup elbetde hemme ýer belli ýaly däl bolmagy mümkin gülkä ellegemeýän ýurtlaram bardyr. Hawa. Öne geň göremzok. Gülküli, güläýmäge Watanymyz bar, gülmäge ilimiz, günümiz, halkymyz bar. Gülki baýramyny geçirmäge biz doly haklydyrys, gülmäge haklydyrys. Güleliň, gülki uly derman. Uky, gülki. Tamam gowy derman. Beý diýilse ýöne ukyň tüýdünçä gülüp gülüp ýatyp soň ýene durup araňy işlemelem. Ýöne gülüp işlemeli. Gülkä beýikler her hili baha berýärler. Ynha mysal üçin ussadymyz Koşarow aga Türkmenistanyň halk artisti öz döwründe gülkiň generaly hasaplanan Satirigimiz Hoşalap agamyz gülkini bir gezek gowy edip gülmek diýýär, bir litr smetana iýeni bilen deň diýýär. Onsoň men hasapladym muny. Bir gezek gülseň bir litr, iki gezek gülseň iki litr, üç gülseň üç litr, dokuz güläýseň,

Lakamy bilen tanalýan artistimiz indi tanalyp mahy tanalmadan topalak oňa diýlişi mümkin. Ýapyşy bilmedi, galy bilmedi-de. Puşulak ýaly bolup bilmedi-de at. Ýöne topalak diýen lakam göterdi. Ol näme diýýär? Gowy edip bir gezek gülmek, bir medene käşir ýen bile diýýär. Beterinden beterini tapýarlar. Bir gezek gülmek, bir medene käşir. Iki gezek gülmek iki gezek ekäşir, üç gezek gülmek A başga mert gerekmi? A birden biri öýünde üç gezek güligöze gelse, orta arraklyda otursa, köpçülik gelende çilmen çekmelidä bolup kakabaşraga bolandan birem kükürt çyzsa, üç güleniň ýanyna. Gülki ulaýalarmyka diýýän. Ondan şo köne satiramyzdaky minaň üstünde ot ýakýan drelkiler ýaly, ýokardan adam ýagylyşyp bolaýmasa, öýle kişä. Ýaponiýa medisinasy gülkä başga hili baha berýär. Gülki, ilki bilen, ýüz üçin, ýürek üçin iň oňat dermandyr diýýär. Kosmetologiýa ylymynda. Ýüzüň hamyny goramakda gülki oňat dermanlaryň biri. Ýagny wagtyndan ir ýüze ýygyr dakmazlyk üçin gülki gerek. Ýöne dogry gülmeli. Şol dogry soblidaýt etmeli. Ýöne gabat geldigiçe gülseň onda ýemşik-mimşik hem bolýar. Gülmäň hem özüniň medeniýeti bar, düzgünleri bar. Dogry hem bilip gülmeli. Oňat edip gülmek. Gülýän adamlara serediň, gülkä düşünýänlere, ýumor duýujylygy ösenlere. Şolaň ýüzüne seretseňiz, otuz bäş, kyrk ýaşanam bolsa, ýüzleri ýaňy bolan bäbegiň Hywa tarap ýaly ýalpyldýar. Güläýme zada-da gülmän, çykyş edýäne-de göwni ýetmän, dodagyny öwrenjeň jaharp ýaly gujurdaşyp oturyp bilmezmi? Onuň ümüne seretseňiz, ýigrimi bäş ýaşamaka ýaňy onuň ýurdunda induk gullaýbermeli. Diýmek, ýekeür ýüzüňi ýüňürtden däl, eýsem ýüregiňe dykylma kesellerden. Infarkt, miokard, parok. Organizm damar dykylmalaryndan, paraliç. Aý garaz, han kuňkurap gelen gün tutam ajallanam birki gezek sypdyrýar. Amma iň soňunda jemini gara harply diaremasyny Kerim aga şeýle goýup gitdi, Gülki! Ýaşa sen, Gülki! Adam diýilýän dünýä inende ullakan Gülküden öränmiş ilki. Gülkä düşünýänleň artsyn hasaby, gülkä gülüp, agra agrap bilmese, köýnek dek kirlärmiş adam ynsaby. Ynsabymyzyň päkizeliginiň hatyrasyna gülki gerek. Güleliň, gülreliň. Gülşüp ýaşalyň, ýöne gülkiňem öz ýerini bilip güldürmeli, ýerini bilmeseň taýak iýmegiň mümkin. Gülkä hem gülkä düşünýänlere şöhrat bolsun, gülki baýramyňyz mübärek bolsun sungat söýýän Türkmenalaň halky! Baýramyňyz bilen! Şeýle geçen gezek Eýnemede oglanlara men ýazy etmäge rugsat berdim, ýol ötende-de, öz etrabymyzda-da. Çeýem garaýyn, nagnemeler ýaýylar, bilşiňiz ýaly, bazaryň bişiginden girseň hem nurişka, ol işiginden çyksaň hem nurişka. Koneşne, köp adamlar ol ýaranok. Beýdýän muňa diýýär, pulam beremzok, apparadam beremzok, maşynam şam meňki. Suratly afişasam ýok, afişa-da aboýyň ýeňsesine ýazylan. Şunda-da millet bary gyrlyşyp diýýär muňa yzynda.

Men onsoň oturyp gülleň tohumyny seretdim, seljerip gördüm-de haýsy güle degişlidigini bilmedim. Daýa şükür, biten ýerimiz şu. Ýöne bir aý, aý ýarym içinde iki gezek konsert bereňde, obaň şeýdip goldasa, ondan uly bagt menä gerek dälmikä diýýän. Şoň üçin siziň meni gollamagyňyz, sungaty golladyňyz, sungaty golladyňyz, meni golladyňyz. Biz bir-birimizi gollasak bolsa etrabymyzy sungata baý mekany bir wagt bir goşgujygym bardy, Türkmengala atly sazly mekandyr. Nuryşkanyň aslyn barsaňyz sorap, serhoş boluň, serhoş boluň adamlar, şerap içip däl, sungata garap. Sungat söýýän halky şol etrabyňa beýgelmegine siziň ýardamyňyz bar. Men şoň üçin tä sahnada süýnünçäm size berdyrdadyryn hem hyzmat ederin. Memejan Jawad, sen ne özüň haýsy ýagdaýda balykdyr bilýärsiň diýýär. Memejan, Zaslujnyny azarsam diýýär.

Men öýüne şeýle bir palty küýseýärin. Iň soňuna çenli hyzmat etsem, iň gowy satyran howunladam zat üçin oýun edip ýykylyp ölýän ýerim bolsa. Şu ýykylyp ölýän ýerimde siz ä çyndan el çarpsaňyz, ozal menem turmasam. Siz ýeriňizden turup has şowhunly el çarpsaňyz, men hiç turmasam. Şeýdip uka gitseň diýip men arzuw etýän. Meniň köp ýyldan hyzmat ederim gelýä. Ýüregimde zat kän. Gaýdysyny edýär. Satira, poeziýa, jadyly ylym, gol astyňa aldyň, men seň bilen. Inter adamlaň maňa aňy ýetmänsiň, köp pikirleň, gabyragyz çek meň bilen. Şoň üçin siz çalt kämil boluň, menem barymdan eşideýin, düşünşeliň. Düşünşilmiň adamlar düşünşilmiň. Şu gün öz konsertde aparatlary bilen ýerine ýetirjek däldirmi? Başga programmada çykyş edilirmi dürli döwürde ýalňyz operator bor. Ýöne beý diýilse haýyş etjek taýdan dälde, siziň haýyşlaryňyz bolup has güýçli talap edilýän ýagdaýda meni gaýtalamaga kyn göremok, ýagyşlarda gaýtalamaga aýyp däl. Ýöne. Mümkin boldugyça galta nomerlerden işleýin, rugsat berýän bolsa. Bolýa? Ýöne bu gün agşam men temalara berdim. Arak, haý oglana ýylgyryş şaýşyň. Şeýtdi. Arak,
tirýek, ben, nas, şilim. Bozgukluk, goňşy gatnasyndan oňşa bildirmän girip bilmeklik, jenap ogrulara, ahlak taýdan bozulara, özümiz ýaly şymyrlara, dürli temalara bölündim. Şolaryň temalary boýunça-da çykyş edibereris ýa. Siz bilýäňiz, Meň programmamda köpden bäri dowam edýän aýal kowulşyk seriýalar bar. Bäş-alty seriýa dagy boldy. Başga welaýatlarda aý baryp ýatan heleý jellaby laýyk. Hepdäň birinji gününi alanda üçünji gün öýlän kowýa. Mydama aý işip gelende täze kaloş. Täze gelinler kaloşda gelin bolýar. Olar seriýaly gidýärler. Ýeke bir respublikamyz däl, eýsem dünýä türkmenlerini ýaň salan Marokko satiramyz iki seriýadan ybarat bolup, ol ýaşap ýör, has kämilleşýär. Ýa, oň daşyndan hem galan nemeler, prikuçeniýalar köpelip gidip otyrlar. Şoň üçin şo temalar boýunça men şu gün çykyş ederin. Men ilkinjiden mäni Türkmenistanyň halk artisti, ölenden soň elbetde. Beýik sazanda, meşhur sazanda, serkerde sazanda, beýik wirtýoz Durdy Köre, Durdy Keçje. Türkmenistanyň halk artisti Durdy Myradowa bagyşlaýan ilkinji Kiçijik mina satiralary. Durdy aga oglanka. Obaň traktor brigadasynyň çaýyny gaýnadýar eken. A ýarawsyzrak-da. Ýarawsyzraklygy bir özi plastmas, beýlekem şampan çişe. Aý, bir topar traktorist bularam göknä arçýa diýýär. Üýşüp ýertek ýylýamiş on-ýigrimi sany traktorist. Üýşüp ullakan tankalary hatara goýup, Häzirki ýaly gaz beýleki ýok. Çygyr tezek, solýarka, gemri, žagrama. Ala tütün bolup, taňkalar gaýnadyp goýýar, ol esli gökli aryşpýaňky sekiz taňkany ýedi bolup çägä zepilen ýaly edip gidýärler. Traktorly urýarlar, warr-r-r et, Durkjan, çaý goýawr! Pahyr ýene bulaşyk gaýnadýar. Ýene gelip şoň ýaly damja goýman içýärler. Aýryna bir gün Durdy aga gaty ýadapdyr. Traktoristleriň üýşüp ýene çaý içip oturan traktor brigada aýtdy diýýär. Adamlar, Indi Durtjanam ýigit çykdy. Muň gözi ýaramaz diýmenden ýaňky häki, muňa bir gatda gelin-gyzam seredýä. He. Şol üçin Durtjan, indi saňa çaý goýdurjak kän. Göwrä kesdiňmi? Göwrä kesdim Durdy jan saňa şaý goýdurjakgä. Onda göwrä kesdiň menem indi taňka buşukjakgän. Üstünde Gitler atly Adolf familiýaly faşist öz ýaranlaryny ýygnap milletparazlyk bilen azat oturan halkyň üstüne daňdan ukuda ýatyrkak çozdy. Obadan erkek adamlar Watanyň goragyna gitdiler. Her hepdäň birinji güni hat gelýär diýýär woýenni komatdan, başlygyň adyna. Başlyk, Ine pylan-çylan erkek adam Alla malbazara bar altynjy gün. Bazar güni urşa ugramaly. Ahyryny obada urşa ýaraýjak erkek gutardy, gözi ýaramazrak bolansoň Durdy aga, başlyk, Zibenawod Güljemal daýza, dogumlyrak, şo wagt birden dädikk geýip ýören Güljemal daýzadan, partyýnnyý, kanýeşna. Başlyk onsoň çagyryp aýtdy, Güljemal daýza, adamyňdan galan erkek adamyň eşikleri bola geýişdir. Woýenkomatdan hat geldi, üç erkek alyp mal bazara barmaly. Şoň üçin bir-ä sen borsuň Güljemal daýza, birem men born. Durtjan senem gitmeli borsuň. Gözüm beýle eken diýip bahana etme. Waý, başlyk, görýäň-ä men şükaradan senem tanammaga. Durdy. Saňa tan sat diýýän ýok. Nemi satmaly min maşyn. Durdy aga urşa taýynlanyp gitmeli zatlaryny ýygnap öýüniň durunda soňky dem alaýynda diýip arkan ýatyp han ýatyşyny edip ýatan bol gara papakly biri girdi orty gyzyl köne päpgelçe. Durdynyň öýümi? Äm bolmanda siziň öýüňizmi? Ýaşyl öý. Men poçtadan. Nirden? Poçta. Äm salamat getirdiňmi? Ýok. Men hak ýygnaýan. Öküz akmy? Ýok! Hol bäş manatlyk radioň haky. Sim radioň puly ýygnaýan. Äme sim radio alynjak bolýan. Ýok, poçta sizi şoň bilen uzylswýaz üpjün edýär, şoňa pul tölemeli. Bermen. A nähili bermersiň ýaşuly? Bermen. Bermen diýip ýaşuly sen geçen ýylem bermediň. Näme, sözümde tapylmadymmy? Bardym Albazara. Komissar spize okaýar. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýa. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýa. Myradow Durdy, men. Nanyňy görkez. Şo sadagasy boldugyma öýde-de ýok. Ýaşuly, urşa barýaň, aç ölersiň. Aç öleýin, dok öleýin, şu hepde men size ölüp bereýin. Aý, dok olanlar, ertir sagat onda mal bazara gelýäňiz, palatulka gurýandyr, ýetişiň, urşa gidýäs. Ona çenli boş. Äşamlyk iş bilen Gurt agalara. Gurt aga gitme urşumaň syra bir aýdym saz edäýeli. A dutar ýoga. A planlarda bar äkeldäýeli. Äkeläýiň. Planlar diýilýäne bardy gysganç eken. Plan kaka biz-ä Durdy Körnerden gelýäs. Hawa näme gerek. Ertir oglanlar promta gitýä. Gitmän häzir aýdym saz edäýeli diýdik dutaryňyzy berseňizle. Oglanlar dutar dilemäň. Gaýrat et oglanlar urşa gidýä. Nirä gitseňizem dutar dilemäň urşa gitseňiz düpeňi alyp gidiň. Ýok gitmäkäk aýdym saz etjek bolýas dutaryňy ber. Oglanlar men dogrusyny aýdaýyn ýeňňeňi sora ol dutar sorama. A geldiler. Durdy aga ol-a berenok dutaryny. Näme diýýä? Aý, ýeňňeň sora ol dutar sorama diýýä. Bar onda ýeňňeň alyp geläýe çirişeň. Bardyr şo. Her ýerden gelen milletlerden ybarat bolan internasional rota, wzwod, oddeleniýe bölek-bölek boldular. Ýedi adamdan ybarat bölüme durdaga düşdi, bularyň komandiram gazak. Nähilem bolsa musurman özümiziňki. Öňleýänki musurmanyň jyny durda düşdi, durtdan prikol tutýa diýýä. Nirä kyn bolsa şony iberýä, Myradow per žot. Ýaňy geldik-ow. Per žot. Ýaňy bir otjagaz ýakylyp, kartoşka jüklenip, film sokuşdyr Uliýa Bratow start perçot. Haý, sen gazawa demme düşersiň. Bir gün bir ýapydan çozulyşyk boldy. Gazak komandir agaç saply mägüzürini eline alyp gygyrdy, Haý, perçot! Gyzyň bilen! Nemisleň üstüne Beljiok! Uly il gitdi. Myradow durdy yza galyp çöküne düşüp bäş ataryň bir okuny Gazagyň Hywa tarapyndan goýberdi. Gazak komandir oturyp çep ökjesinde aýlanýa diýdi. Waý!

Petrak žonkoý. Ha, žapyda bizem žonkoý žap. Gazak komandir Hywa keselli gospitale gitdi. Muň ýerine Myradow komandir odeleniýa boldy. Alty bolup galdylar, altysam göknar içýedi. Soňky göknar goşalyň

Saňa iki peşeň. Saňa näme boldy-ow? Iliň gözüň dagy samanyny paçaklanmaýan göle ýaly ýöne tüýkülik bolup dursuň-la. Saňa üç peşeň. Aramda meň gal bir suwumragy bar eken. Durdy kaka, men-ä hakym bäş peşeňdir. Oglum gysganyp oturan Durdy kör. Ýaňkyň ýüzüne seredip, Wah, hökümetden gorkýan, seň-ä hakyň bir peşeňdir-le weli! Haman ger ýene gygyrdy perýot. Gygyrypdan soň üns berip gördüňizmi şu ors komandiriň gygyryşyna? Hä? Üns berendiňiz-ä şoňa. Serediň şoňa.

Zarbabil urra urra Naftalin urra urra Arasynda bir iki sany beýiň çekenem bar diýýär. Daňatar bilen Hydyr Gulçin hurra! Ol ir gitdi. Tüsse, tozan, gop, bas kakada hal eje, çek eje-de dart daýza. Haý maladis-de urra! Tozanlap ýatyşdy ol bäş-alty sany tirýek türkmen nuruna egnini gysyp. Towuk ketege täze getirilen ketekli öwrenişmedik jüýje ýaly. Gitdiler emma-aý, ýerine gitdikleri bolsun-da. Nijeýliňiz şol, period? Şu ýanka üns berdiňizmi? Şu zamunoý period diýýä, özem yzdan seredýä kim näme diýän. Şuny türkmençä geçirip görüňeý, perewod ediň. Dogrudanam. Otwýet! Ýigim bile öňüme düşüp. O nähili? Ýigim bilen? öňüme düşüp. Nemisden süreňňe, nemisden pürsi güle patinka stupinşaka bolan. Urra, urra. Diýmek, özi yza galýan eken-dä. Nirä kynrak bolsa biz ugradyk. Şuňa üns beriň-ow. Nije ýylyň içi period. Hikaýyl-käýil nazly zat bolmazmy? Aý, nemedeliň muny? Gelmediginiňe kul hollasyny okarys. Gelende-de gözüň aýdyň diýeris. Gireliň çukura. Bomba gaçan çygyl çukura girip ot ýakdylar. Şo taýda tirýek çekjek bolýarlar diýýär. Hany elektrod? Hawa, tutaşdy, symyzy bolmaly zatlar boldy. Ýaşulyny sylamak bardyr-da, olaňam medeniýetinde. Ukko kaka bissimillahyny öňürti özüň edäý agam. Ukko kaka diýilýän meňňaly horaşaja ýaşuly sory ugrady ol hiç kime gezek berenok diýýä. Şu taýlarynda öýkeni bolmaga çemli. Şu ähli kişi gyldanakdyr seredip otyrdy haçan film goýardaý. Şu bir ýeňýä diýem.

Syn sowamaka ryskyň al. Synyň asla.
Mähir çykyşlara ýa-da satiriki çykyşlara başlamak gamyşlaýyny, poeziýany gowy görýän tomaşaçylarym üçin. poeziýa setirlerinden birdir ýarymdyr aýdyp okap bermekçi. Ol elbetde siz özüňizem okabilýäňiz kitapda. Ozal gazetlerde-de bar. Radio telewizoram okap dur. Ýöne siz muny Nuryşkanyň okaýşy boýunça beýnip diňläň. Geçen ýyl, iki müňünji ýyl, tegelek ýyl asyryň ahyry. Gowy zatlar getirdi Watanymyza, ülkämize, biziň Bitarap Garaşsyz Watanymyza uly üstünlikler getirdi, abraý getirdi. Dünýä arenasynda, dünýä ölçeginde alamyzda. Ýöne sany azam bolsa, sungaty söýýän halkymyza estrada sungatynyň kimini ýitirdi. Aýdymçy, kompozitor, aranžirowşçik Baýram Taganny ýitirdi. Ajaýyp aýdymçy, Türkmenistanyň at gazanan artisti, gaty selçeň gelýän talant Nurýagdy tokgasyny ýitirdi. Türkmen uly aýdymçy, türkmen estrada sungatynda uly ýol goýan şkola aýdymçy, kompozitor, beýik fantazýor, beýik wirtýoz. Bally haçasyny ýitirdi. Şu ýiten ýigitlere, bu gün-erte gadyry bilinmän şo ýigitleň ýanyna aralaşjaklara bagyşlap, Bally hajyň Sag boluň. Bally hajyň üçügini ene toprak, Beýiklere zarmykan atly dergi astynda goşgular toplumyny ýazyp ugradym. Muňa poeziýa bilen goşgy bile gyzyklanýanlaram iberýärler goşgularyny, uly toplum bolar. Siziňem araňyzda şoňa goşuljagyňyz bar bolsa, men adresimi ýatladýan. Şol oglanlara, sungata, Gyt talantlara, tebigatyň, Ýaradanyň selçeň geçilýän talantlaryna ýazan goşgularyňyzy Türkmengazak şäherçesi, dokuzynjy maý köçesiniň otuz ýedinji jaýy, Noryşka satira teatryna ýa-da prosta Noryşka, Nurmuhammet Nazarowa diýip ýollasaňyz, siziň goşgularyňyz bize aralaşar, biz eýe çykarys. Şeýlelikde, men Bally Hojaýadan üç-dört. Kütleçigimiz şondan goşulan bölegi sungatyň janköýerlerine ýetirmekçi. Bally Haja baky gelendir öýdüp, berilmeli bahany ertä goýduk biz. Öwül sözleri eşitmedi şeýdip, bu gün üýşüp. Beýik diýdik biz. Toýda aýdan aýdymlaryny, sazlaryny çykdaş ederis, gözläris, taparys. Ýazan goşgularyny, diýen sözlerini kitap ederis, halat ýaparys. Özemsoň ýatmana goýsunlar diýip, Ballyň ruhy nura düýşe gelenmiş. Nuryşko. Sen muny täze açyş däl. Şeýle bormy? Ýene şeýle bolarmyş. Pyragyň döwrem şeýleräkdi. Ýene şeýle bolarmyş. Adam ady asla ýitip gitmesin. Tokaýda sesleriň ýitişi ýaly şowhunly sahnalar gama batmasyn. Ýyldyzyny ýitirip gama batyş ýaly, Ýyldyzlary ýitirip gama batyş ýaly. Adresime anekdotjyk döredýäňiz, diýmedigimi diýdirýäňiz. Pikir edýäňiz, meň üstümden gülýäňiz, ýok öz üstüňizden gülýäňiz. Käbir adam özüniň dünýegaraýşynyň towuk ketekden dardygyny görkezýär. Diýmedigimi diýdirýäňiz, çykarýaňyz kastyma. Çaldyrsyňyz gara podwal astyna. Diri günüm dirilerden haýyşym, gül ekiň. Çaýlaňyzda gül ekiň mazarymyň üstüne. Güller. Gülýänleri ýada salsynlar, Ruhy göýdükleri oda salsynlar. Kimler diri käde ölä meňzäp ýör, Güller bakylygy ýada salsynlar. Durmuşmy, bir gün gama batsaňyz, Zähmet görmän mazarma ýetseňiz. Gamlanan göwnüňiz galkynar hökman. Şo gülleriň ballagyndan tutsaňyz, gülkä düşünmeýänler, zyýarata gelmäň siz! Ruhy göýdükler, güllerimden ýolmaň siz! Güli harlanyň jezasyn Taňry berýändir! Goraň gülleri, güli ýolmaň siz! Gül guransoň suw kömek etmez. Goraň gülleri. Güli ýolmaň siz, adamlar, goraň gülleri. Güli ýolmaň siz. Soňky döwür, soňky döwür şeýle bir ýüregim gysýar. Bilemok näme üçin. Ýüregim söýgi küýseýär, ýok şaky çeni. Bir adama ýeterlik söýgi bile dirikäm, söýüň siz meni. Gözler, göreşler durkuňyz bilen, ýok, haýyş edýän obadaşlar, Ýüregiňiz bilen iň bolmanda, hiç bolmanda, jübda bolmanda Nuryşka öläýipdir diýinçäler bir söýüň siz meni. Maňa sizden uly bir zat gerek däl. Elleňňizi kükreklere goýuň siz. Size söýgi bilen ýüzlenýän mundum sekuntlara sarpa goýup söýüň siz. Siz şeýtseňiz, men size bakyda-da gülüp bakaryn. Siz misden ýüzük ýasasaňyz, men şoňa brilliantdan gaş kakaryn. Ýöne siz gyssamaň. gybatym edip, horlamaň men pahyry, öläge-de bar bergimden çykaryn. Baryň, jan doganlar, baryň, soraň çölde gezen guba jerenden, jeren Çölleri eý görýändir bagy Erenden, Maňa-da ýaz iliň ýazyn berenden, Türkmen galaň gara gyşyny bersinden. Şu topraga baglangy, örklengi ýürek şuň halky diýip, Bolmadym jan serek, goý, Garga bersinler, bilbile derek. Ýöne öz ilimiň guşuny bersinler. Bu giden ulgamdan, depe alaňdan aýyrma gör ykbal çyndan ýalandan. Toba estagfuralla, toba estagfuralla, meni. Sizden on ýyl aýra salandan gowusy dokuz gram gurşun bersinler, şony aýdyň. Meni horlamasynlar, gynamanjyk dokuz gram gurşun bersinler. Musurman adam aý hiç bir halkama basýan däldir ol musurman adam nano untugy basmaklygy örän günä bilýä uly günä hasaplaýa nano untugy görse ýokary galdyrylýa adamlar birek biregi nanyň untugy ýaly gymmat görüň dirikäk söýüp hem söýlüp ýaşaň. Bir-biriňize ýagşy sözler aýdyň, ol hemaýat bolar. Ýöne ölerine garaşmaň, dirikä aýdyň, ertire goýmaň, şu gün aýdyň. Şu gün aýdyň, adamlar. Birek-biregi gollaň, doganlar, şu gün aýdyň. Demi gysýan howa mätäç, suwsan suwa mätäç. Dogansyz dogana. Bir ker sesi kör ýagtylyga mätäç. Iň soňunda oturyp men hemme zady bar diýýäniň nämä mätäçligi hakynda oýlanyp, şu netijä geldim. Adam zadyň mätäç zady hoş sözdir. Hoş söz aýdyň, depesine täç bolar. Şu gün aýdyň, diri kaýdyň. Bilip bolmaz. Bir ýyldan soň giç bolar. Ýagşy sözler gaýnap, ýürekden çyksyn. Eger olam bärden çyksa, puç bolar. Özerine garaşyp ýörmäň, adamlar! Şu gün aýdyň. Bir aýdan soň giç bolar. Kalby çoýuň. Alkyş alyň, adamlar! Alkyşlynyň işi Rowaç bolar. Ertir tapylanok şu gün göreniň, şu gün çoýuň. Belkem, erte-giç bolar. Sahawatsyz ömür, bir gury töňňe. Sahawatsyz ömrüň soňy puç bolar. Ölerine garaşyp ýörmäň, adamlar! Bilip bolmaz bir sagatdan. giç bolar. Dogry düşüniň. Sylaň, gollaň bir-biregi. Hudaý saklasyn. Bilen barmy? Bir sagatdan giç bolar. Elbetde, poeziýa düşünmek kyn.

Gyzal boýagam ýokda çykyş etdim. Şonda soňky sapar çykyşym bolaýdy öýdýän. Şonda birinji satirany, birinji öýlenişimi gürrüň beripdim. Ýatkeşligi olar ýadyna düşýändir. Ol indem eşikli. Çykypdym. Nyýazyňyza gözeňize geler ýaly diýýän-dä. Şol meň birinji ýazan satiram altmyş dokuzynjy ýylda ýazyldy. Şu gün hem otyrka ýaşap durar satyra. Şu gün hem bir hili gerek ýaly bolup dur. Şo döwürde Towşan Eseni bar-a, Wazglawiaý getdi, öňdebaryjy boldy. Galyňa garşy zat ýazmaly diýdiler. Men hem o wagt teatralnyý birinji kursda Galyňa garşy ýazan bolup, Galyň, galyň, galyň diýip, ony halys galyň atdyk, ýuwuk bolmady. A bolmaly zat eken-dä. Sebäbi eneler gyzlaryny ýetişdirende gyzyna süýt berýärler. Şoň üçin olara süýt haky tölenýär. Enelere, şeýdämi? Gyzlaň enelerine süýt haky tölenýär, hamana oglanyň eneleri salýar gözelelere. Galyň, şoň haly bolupdyr-da. Men özüm galyňa ýalan bolupdym. Men ol bu diýýänini-ä öýlenmäkäm. Öýlenmäkäm, woh! Ha, dünýe diýýän gowudy. Men, O-ho, Leşka! Ne powerişt! Ne powerişt prosta! Kellän daman nasyra, aýagym daman nasyra. Aýagym daman nasyra, kellän daman nasyra. Owaz heleý özümiňki ýaly. Bolmasa it müň diýenem ýok ekeni. Köşä çyksaňsyz şeýdem bolar. Gören heleýe göwnüň ýetmän. A seredenogam ekeni. Şoň ýaly han bolup gezip ýörkäm ýatan ýeri ýagty bolsun, kakam pahyr çaý içip ýatan ýerinden ýeke gözüni snaýperini maňa dikip, Maw! Şypana Sen-ä tüweleme, iki aýakly, bir küçünde diýen ýaly. Esli bolaýypsyň. Sen öýräýsek nädýär diýdi. Lýuboý Sazakdan sorap gör. Öýräýsek nädýär diýse öýer diýilmi ýa-da? Ýok, soň diýýärmi boşluk bilen? Muny birbada diýip bolanok-da. Aý, kaka, goýsana-aý! Ýa şunuňmy? Ýok, kaka, men-ä entek geräýjekdim, ol gyssadyň-ow. Aý, kaka, ýekelik ýokarky aýagy diýipdirler. Sen o ýanyňda ejem bolansoň, bilýän näsiň? Bizimaýyň aýagyna çenli sowup alýar-a. Çoýunar ýaly. Aý, öýerseň süsdürip goýber diýdi. Şo günden soň şu diýýän maşagaýlygym başlandy öýde. O döwür erkek adamlar platforma diýip aşagy galyň göwüş geýerdi gyzlaň lebidi ýaly. Kakam ýalpyldap duran platformadan dört sanysyny tozduryp, ejem walalinlanyp geýilýän ýumşak kaloşdan bäş sanysyny tozduryp, ýeriň aýagujundan bir gyz tapdylar.

Onuň şu hylly aýaklaryny bilsene. Gözüňe gelýär, gumdan gyp-gykyz göm-gökje kartoşka arassalaybermeli dyrnaklar. Şeýle bir saçy bar, şeýle bir saçy bar. Gulagynyň kiri zordan görünýär. Saçynyň içinden bir goh çykýar, saçynyň içinden bir galmagal çykýar. Göwnüne bolmasa, kel.

Oglanlaň enesi seň bile ýaşlygymyzdan ýadygärlik galar ýaly surata düşäýsek näder? Agzyny burnuny öwrenjeňçe harp ýaly bujakajak edip enesini ýüwüdiberdi. Onda näme, ertir sekiziň pasajiri bilen Baýramala Suwlada düşmäne gidýäs diýip maslahatlaşyp Yza durup adatdakym ýaly geýindim. Olam geýnäge-de, kellesine-de kürtäni atyp, kakam sakgalyny syryp bolandan soň sakgalyna çalýan traýnoý odekolondan iki sanysyny kelleden goýberdi. Düşdük aňka köçä. Ýer bile işe gitmek üçin tamdyra nan ýapyp duran zenanlar bizi görüp gorluň tamdyra girýärler. Biz şeýle bir owadan para, şeýle bir owadan ony gör-de meni gör, meni gör-de ony gör. Bardyk. Obamyzyň magazyniniň işiginden awtobusyň urýan ýerine şähele. Şeýle bir adam kän, şeýle bir adam kän, obamyzda hereket edýän bol ähli pyçakdan owkada. Kimiň arkasyna çekije harta, kimiňkide bir owdak süýje, kimde ak çigit, kimde naf, kimde bir topar baklaşkada zawut ýag. Dykalanyşyp girdik. Awtobusda nägilem bolsa gowamyzyň jahyllar hormatlap täze gelnim olansoň ony hormatlap öňünde oturyp ýer berdiler. Gujagyna aldylar. Men ýaş ýigit bolansoň dik durdum. Ýokarda awtobusyň ýapyşylýan zadyndan hemme kişi ýapyşýar kelläm ýöne tirsek bolup dur. Ýüz gözüm durşuna Daşoguzyň ak jigidiniň mahabuby bilen ak. Özüň bilýäň. Dek durmak maňa-da gelişenok, uzak durubilmedim. Öňrämde duran gyrmyz donly ýaş bilen kiýsäniň öwezini dikip ugradym. Ýuwaşyljak bilenem kiýsäge girdim. Ýaş bilen gyrmyz donam täzeräk gaýdyp gelen emelsiz gelniň getiren podarkasy jübüsi şu taýda. Teňňeli ýerem şo ýerde. Aýagyny bir zat dyrmap barsa aňanmyr-da. Dişana öýlende dogan bile bile tutdy. Şu bir gysýa, şu bir gysýa bolýun. Waý eje diýmekden zordan saklandym. Salow ma! Bary mawr. Agam senem şahta owda barýaň. Bagyşlarsyňyz öz kisämmi galyt sokdum daýy. Indi öýlendim, ýaňy öýlendim, täze öýlendim-le. Hä? Hawa, hol oglanlaryň gujagyndaky meňki daş. Hawa, şeýle meňki. Ýaşuly bagyşlasana. Ýöne tisämmikä diýdim. Ýaşuly gaty gysmasana, gury agyrýar-a. Näme? Eliň gury agyrsa meňkilä molla agyran palçygymy? Ýüzüme öwür tüýkürdi ol tas gopugy bölüpdir. Aý ýok tüýkürlik däl başga bir zat bökdi ol. Ýa-da ýaşyl tubik. Karoçi Baýram Alyň bazaryna bardyk. Onda heýleý munda men aramyzda-da magnitofon bolan düýe ýüň bilen bagdaňlan içinde-de Bally Hajy. Bally Hajy dünýä heý aýdýa heleýimem barýa heý. Gazyl suw içdik gyzyl suw gadyropba. Adama kile ýarym marojnany oranžowyy çörege çalyp iýäge de. Bazaryň gapdalyndaky foto otelýa bardyk. Farhad murtlary türkmeniň keçesiniň pişgeli ýaly uly murtly, bagdan, Hmelninskiň ýadyma salýan Adreşjan ýaşyl batyr eken. Aý men-ä Göroglyň Dubaý ýurdundysy ýaly ýetmiş gidilen bilýäň-ä. Siýonna baragyrda kürtüň süýt zorun malakodos diline salam berdim. Ä sen mäkim kişini näce sen onuň? Tüýlek ýaşyl burnunyň aşagyndaky ýüňleri eýläk-beýläk edip salamym aldy.

Moskwanyň gos sirkinde çykyş edýän masgara balaryň rakyby. Gelnim suraty Elmel agada. Yshak gördi. Elmeliň gulagyna tutdy. Suraty oňa zyňdy.

Näme üçin suratda sesim ýok? Gaýynatamyň üç jüýje traýnoýy oýnamany dökülendir öýdýän. Näme üçin suratda ýsym ýok? Galdyk bir derde. Girdiler gyzyl ýumruga. Haý gaçdy, haý dep, haý tutdy, haý syp. Beri! Göýä şi-hä bar, bolýar şuny, ä-ä! Kürt görgüli käwagt bu stoluň aşagyndan gelmegini ol gözleýär, murtuny çeýelip. Äý, kişi seňä diýýä, arwatyňa, Rabotçi, uslyja, diýmese, disiplinasini berjaýetsinaraý! Haý, ýaşuly gürrüňi az et, poly ulýan tagta bolsa kellä ur, kellä! Ýaşuly, diňe kellä urgyn galan ýerini elläp gördüm, trombowkadyr, diňe kelle aldyrmaly bolmaz. Kellä ur, ýaşuly, kellä, hä, dep, göýber!

Bir ýylgap akýan Liwaý.
Men uruş başlanda biçä ýere depmek ýok diýip aýtmadymmy? Men pirçol. Men suratçy dälä. Men türkmen. Hä, indi meni hiç kim

Meniň öňümdäki iň soňky teňňeler. Halas etmiş teňňeler gerek dowul. Köwşüň bir taýanha paketde. Beýlekini bilemok. Kürtäňem kürtüň üstünde. Hossarlar gelinçe. Menem indiki juma güni. Sähetdirje gün yzyňdan garan diýdim. Ondan bäri. Iki ýüz ýetmiş sekiz juma geçdi. Gapdalymyň alnyna seredi bile. Aý, bar diýenlerinde, bu durjuňa nädip barjak? Hemme kişä bilýär-ä, iki aýal bir ýorgana girenok. Siz bilýäňiz, bilmeýänleriň bilip galmagyny men isleýän, men obamyň köp halatlarda beýik bolmagyny, oba hojalygynda-da, maldarçylykda-da, şäher-şämligiň arassaçylygynda-da, adamkärçilikde-de, söwda-da, halyda tapawudy ýok, haýsy bir iş bolsa nirden diýse türkmen olardan, Diýlende, Bä-äý, siziň ökde ussa bar eken, güýçli kamerhanaňyz bar, magazinleriňiz bar, halyçylaryňyz bar diýsene, biz guwanýas hem begenýäs hem buýsanýas. Hemme tarapdan siziň beýik bolmagyňyzy isleýän. Hem ýene bir zat bilip galmagy isleýän, Türkmenistanda siz buýsanyp bilersiňiz, şu teatr, bir adamlyk teatr, sizde Türkmenbazarda bardyr. Ýekeje teatr. Ýeke-bir respublikada däl, türki halklaryň içinde ilki bilen şol söz ýöredensoňy, Teatr bäş ýaşyna gitdi, dört ýaş amal etdi, nesip bolsa indi hasam öser. Ýöne islendik wagty Nuryşka teatr çykyş edýär, siz arkaýyn geliň. Şu gün üns beren bolsa, ol öňki program bilen şu günki deň däldir. Indiki çykyş bolanda ýene üýtgär, ýene üýtgär. Nesip bolsa, maý aýlaryna men eýýäm programma ýazyp ýörün. Bir döwür meň goşgy okap, meň ilkinji uruşda bolan döwrümi ýatlaýanlar bilýändirler. Uruş hakynda ýazylan temalarda men okapdym. Hem uruşa degeli prikuluçeniýalar, tirekleri, ýelekleri, meýlekleri, beňkeşleri hakynda ýazypdym. Şolardan ybarat bolan programma bilen Ýeňiş baýramyna meger agyr-ujy mümkinçiligim bolsa, konsert bermek pikirimde bar. Uly programma bilen diňe uruşa degişli zatlar bilen, geçen urşa Ýatdan çykyp barýan uruş ady bilen ýadymyzdan çykmak üçin, ýatlatmak üçin nädine, ot alan ýürekleriň oduny söndürmek üçin, urşuň bolmazlygy üçin, köplük bolup dileg etmek üçin programmany çykyş etmek üçin gatnaşarsyňyz diýen tamam bar pikirim bar. Şu teatra dünýede geplemäge dünýä standartynda bir sagat on minut rugsat berilýär, diňleýji ýadamaz ýaly. Biz bolsa nesip etdiginden bir sagat.

Ýeňki toý günlere çenli, indiki konsertlerimize çenli, iň ajaýyp günlere çenli hemmäňize minnetdarlyk bildirip siz bilen huşlaşýan. Men size siziň sungatyňyzda bergidardyryn doganlar. Belki Ýaradan bergide galmaly borçly etmän görsün. Hemmäňize toýly günler arzuw edýän.